Бу күннэргэ Мэ Хаҥалас улууһугар Нөөрүктэйэ сэлиэнньэтигэр ыалдьыт быһыытынан сылдьар. Бииртэн биир биһиги тарбахха баттанар талааннаах диэтэхпинэ алҕаһаабаппын оҕуруокка даҕаны бу үүнээйини олордууга көрүүгэ-сиигэ-харайыыга сыһыаннаах бэйэлэрэ эмиэ тон олус сиэн элбэх туспа сүбэлээх-амалаах туспа тон бэйэлэрэ ураты дьикти олордуу өттүгэр ньымалаах дьон-сэргэ биһиэхэ бииртэн биир ыалдьыт быһыытынан дьоруой быһыытынан тахса тураллар ол курдук бүгүн биһиги тимофеев тимофеева августа семеновна уһаайбатыгар тиэргэнигэр кэлэн турабыт кини бэйэтэ үйэтин сааһын тухары бу медицина эйгэтигэр үлэлээн кэлэн билигин медицина туйгуна буолар республика иһинэн уонна дьэ бэйэтэ бу кэнники кэмҥэттэн урут уруккаттан да бэйэтэ тэринэн оҕуруотту олус сиэн бэйэтэ астына дуоһуйа олордорун уонна ону туһалаахтык уонна кыһын устата уһун кыһын устата иҥэмтиэлээхтик бile астаан чугас дьонун оҕолорун күндүлэр эбит үтүө күннэ кэпсэтиибитигэр киириэххэ эн бэйэн бу нөрүктээйиттэн төрүттээх оттон нөрүктээйигэ төрөөн үөскээн олордоҕун дии бэйэн кыра дэхиттэн бу оҕуруот игитигэр эмиэ умсугуйан туран дьарыктанар сөбүлээн көрөр буоллаҕын дии
Үтүө күнүнэн бар дьонум бу бүгүн мин тэлгэһэбэр кэлэн тураргытыттан сүрдээҕин толкуйан уонна астынан тураммын эҕэрдэбин тириэрдэбин Нөөрүктээйи хирииттэн Паулскайтан Бу Паулскай диэн олох былыргы нэһилиэк былыр-былыргаттан олохсуйбут нэһилиэк нэһилиэк да быһытынан биллэр уонна бу биһиги нэһилиэкпит аҥардас Павловскай бу саха иһигэр эрэ буолбатах даже соҕуру кытта билэллэр эбит мин быйыл ону билэммин соҕурдааҕын диэн сөҕөн кэлэн турабын санкт-петербурга павлос диэн ирки баар буолан миигин бэйэлэрин дэриэбин это бэйэлэрин дьон курдук көрбүтүттэн быйыл астынан кэлэн турабын мин балана бу олох биһиги нөрүктээйи төрүт дьонобут дьоннортон үөскээн хайдан бачча хаспар алтон тонтакка хас ыспар тулалордоҕум дии онон кыра ордахпытыттан биһигитини дьоммут ийэбилээх агалабыт бары оҕуруокка оҕуруот үлэтин билиһиннэрэн уонна биһигитини онно тэҥҥэ үлэлэтэн хайадахтара улаатынна улааттахпыт дии Ол иһин биһиги бу кыддьан ытын сааһыран да баран бэйэбит туспа дьиэ уот тэринэн да бараммыт ол дьарыкпытын ыһыктыбаппыт дьоҥҥо herкэҕэ бэйэбит оҕуруоппутунан тобу мээ хаҥаластар өрүтүн республика иһигэр биллэр дьон буоллахпыт дии ол быһытына мин бу олорорум тухары дьиэбит уоппар киэргэтэр ханаалаах уонна бу оҕуруотунан дьарыктанаммын иллэн бириэмэбин оҕуруотунан дьарыктанан кэллэҕим дии бачча хааспан дылы сөп аха үчүгэй ити курдук биһиги билистибит бүгүҥҥү дьоруойбутун кытарыттан киирэн көрүөххайыҥ биһиги тиэргэммитигэр дьэ бу хаһыҥы хаһыҥ диэбэккэ көмүс күһүҥҥү тымныы дьэ түүннэри олус диэн тулуйар сибэкки араас дьарыкаан үҥнээх сибэккилэри олордор эбиэт биһиги август семеновнабыт дьэ ханнык туох сибэккилэр бу үүннэрэр эбиккиний баһаалыста көрөөччүлэбитэ билиһиннэрин эрэ көрүн эрэ баһаалыста бу бэйэлэрин дьүһүннэрин кэрис көстүүлэрин олох сүтэр бэккэ тураллар мен э, олох хардахтан ыла же э, э, олуню ыйтан ыла же бу арсааданан жарыктаны дэлэхпин онон же оҕуруот аһын кытта хебеккин үүннэрэрбин сүрдээҕин ис санаабын уоран турамын үүннэрэбин бу билигин бу көстөр хебеккелерим ааттара үрдбекия диэн бу сүрдээҕин күнү батыһар уонна хойуурдук сибэккилэнэр сибэккилэр киһи хараҕын үөрдэрин сэлгэһини үөрдэрин мин иһин сыллата үүннэрэр сибэкким бу самый улахан сибэкким георгин диэн кэлэн турар крупносибекковая я быйыл үүнүөн үүннэ мин үөрүүгэр бу көрөргү курдук үс төбөлөөх өссө бу икки төбөтө эбиэтэх хаары турар ону мин конечно бу хибэккилэргэ санаабын дууһабын ууран туран үүннэрэр буоламмын хибэкким да оннук эппиэттэриттэн бэйэм даҕаны үөрэбин оту дьэ бу хибэккилэргин растраты быһыытынан ханнык ыйтан олортон киирэн бараҕыный хайдах буоргу үүннэрэҕиний баһаалыста мин бу сибэккини рассада быһыытынан бу эрдэтээҥи рассадаҕа Бу хибеккилер обычно э, туохтан муус устары хаҕатыттан ура хаҕыланар Онон кинилэри мин олох э, сибэккилэрбин барда муусустар хаҕатыттан ыла дьэ сибэккигэ түһүнэн кэбиһэбин. Онтон бу гергин кини биэтэ болан олукковична үүнэйи болан олай. Ол иһин кинини олох майыга таһарабын. Ол кынан баран бу хаамай улахан түбүгэ ден кини тугун

кыһыл былыттаахтык.
Оттон дьэһибэккилэргин хайда быһыылаахтык хайыгыный бу тымныыттан хаххалыгыный? Дьэ быйыл күһүммүт наһа эрдэ кэлдэ дьиэмин ханыыбын. Ол иһин буламин бу сибэккилэрбин дьэ эрдэттэн бүөбэйдиибин. Хайын быйыл хайын наһа куран хайын этэ дии. Ол иһин ардах түспэтэ. Ол иһин кинилэри олох сөрүүн хиргэ ийэ табын хаххалах хиргэ дии хатаатым. Онтон дьэ кинилэр сибэккилэри бутоннара тахыыларыгар мин дьэ кинилэри эбии аһатан биэрдим. Сибэккилэргэ налах эбии аһылыктар бааллар буоллаа дьиһэ. Ол гынан баран мин хаамый бу сибэкки уонна үүнээйи уонна бу оҕуруотун көҕөрөн турары турарыгар бэйэм эрдэттэн кыһаллабын уонна ханаабын да уурабын. Тоҕо диэтэххинэ мин компост оҥоробун оҥоробун. Хөп дии. Ол компоһум диэн миэхэҕаттан бу дьахтар киһи хас күнэтэ үксэ бэйэ дьахтар бэйэм түбүгүрэр буоллаҕым дии ол иһин бу туох баар тэлгэһэ мотун ити бу үүнэн туран мастарым лабааларын тыста барытын хомуйаммын дьэ бу кирээдэм буорун хаһаммын андыгар дренаж курдук угабын эп ол бу сэбирдэхтэрин күһүҥҥэттэн мин хахалым итини күһүн бу уру баты хомуллан бүттэ хомуллубутун кэнниттэн дренаж оҥорон Аны төһө дириҥ сиргэ Икки штык Оны оны бардым били жары коңоттор киһи быһытынан улах бэйэм кыһын үлэлии Оны туох туох киирэр кобра хаппыт оппут били тобох от мас барты киирер Бу туох бар хебирдээх Хубут үүнэн турар от маас эти симин куурусалаахпын projectaахпын ити кинилэр компостарын буоланы эмиэ итиннэ туһанабын. Уоҕурдуу буолар Уоҕурдуу курдук.
Ол иһин боланы мин хайын устата кинилэргэ улахан уоҕурдууну эппэппин даҕаны. Даже бу кинилэр олорор бу кашпо олорор иһитигэр кытта кыратык холобур үс күн бу пиирин уган биэрем. Очоҕуна кини баланы бэйэтэ көрөҕүт бу хагдарыам бүппүт бириэмэ хаҕаны ытак хаһан түспүтүгэр кинилэр бутулуктаха хат. Оннук. Ол ата Эн сүрүн кистэлэҥин сибэккилэргэ тиде араас сэбирдэх даҕаны уонна кыыл-сүөл дьиэ кыылын-сүөлүн компоһун кутара. Бэйэм ону компостуубун даҕаны. Бэйэн оҥороҕун.
Ол компостпун мин ол бугулга уже бардын хайыны быһа эрдэттэн хас сыныһыннаах үлэ буолла. үлэ үлэ болан үлэттэн тахханна билэн ол компоһа мин күн кыйбатарбын даҕаны кэлби барбыт сиэннэрим уолаттарым бырааттарым кэллэхтэн өтүөрэ баара бырахтараммын уунан турдубут уубунан эби уунан ардах уутунан батып утабын
бэйэҕит дааны биһи көрөөччүлэрбит илэ хараххытынан көрдүгүт бу хас биирдии бу ото сибэккилээх диэххэ наада көрөргүт курдук үүнүүтэ бартыттан сибэккинэн кэрэ көстүүлээх сибэккинэн тахсан сандаарын ахай тураллар дьэ халгыы хааман иһиэххэйин биһигиттэн бу төһө даҕаны атырдьах ыйбыт бүттэр балаҕан ыйбыт хаҕаланнар үүнээйибит өлгөмнүк үүнэ турар эбит маны дьэ

от
мин көрөргө курдук кураайы хоҕо сиргэ олоробун онон була уобун конечно харыстыыбын онон була бурдук ити бу хайын устата үүммүт тэлгэһэм отун бүтүүнүүтүн бу аҕаламмын бу эбии аһылыкты курдук тутта сатыыбын онон көрөҕүт бу
баклажан перец бу баклажан ити балааны мистик диэн фиолетовай дьүһүннээх перец Көрүн, ити арыйан көрүн эрэ олох просто ити ити сыгыраста ол ол бар диһа. Ола бэйте баклажан курдук. Бэйте баклажан курдук.
Амтана хайдаҕы?
Амтана олох тиэрестен туттаттынаһу наһа симнигес. Салаакка ордук барар эбит диэмин санаатым. Салаарнай соҕу. Ото пиэрэһи кытары дьөрөлһән тэҥҥэ оннук кээмэйин оннук Биэрэс курдук. Биэрэс курдук. Биэрэс, биэрэс курдук. Көрөҕөт бу быйыл бу биэрэстэр бу балар технический уже блин үүнүөхтэрэ. Этен туохта бу уже технический спеластен улан тураллар. Улан тураллар. Төһө улаатыктарыгар диэри тутаҕаны уонна бу хаһан хомуйар булана. Оттон бу мен обычно сетте чыгылат сентябрь сетте чыгылатыр надала ком бурдук үүндерери делахпын онтон ола диэс пар температура боллагана Онно дьылыттан көрөбүн. Дьыла хайдах бар айылҕа биэрэр. Ото бу биэрэски үүннэрэргэ наһаа били араас сорт семенен ыһар буллаҕан дьи бэйэн уонна дьэ уоҕурдуу туох ньымалааххыный бу холобура биэрэһи ылан көрөр буоллаҥ
сторонник экологической туохох стороны туттабын артыбын хаамы главное бу буорун оҕоруута диэмин бэйэм сыаналыбын Ол буорун эн үчүгэйдик утыһа оҕурдулаахтык оҥорбуккунан очоҕоно кини бэйэтин үүнүүтүн оннук сөп биэрэр диэммин бэйэ гынан ол иһин мин киниэхэҕэ наһаа элбэх оҕурдун туттубаппын туттарым диэн ити кууруса саа бэйэбэр баар ынаҕым сааҕа биһиги толору ол туттабыт уонна күл онон битир мин улахан Кистэлэҥим диэн ити айылҕа бэйэтэ биэрэр туохтарыттан туттаһатын. Оннук. Чэ биэрэс салгыы бу помидордарбыт кытаран тураллар астарын өссө да туура илик эбиккин. То бу кыһыны тулуйумтуо райнированный помидордарды олордохатыбыт. Тоо детэххена төһө даҕаны ити красочный үчүгэй этикеткалар баалларын тухары именно бэһиэбит сахабыт сирин ыргар сөптө түбэһэр айылхабыт сөп түбэһэр ранированныйдары оннука биир климаппыт олох атын атын боллаға дей бэһиэхаға эти сахалар дьолбут диэн айылқа араас көрүҥүн батын билэбит жыл кэммит барта бар дьа сайыммыт сайыммыт сайыңылы кыһынгы уонна бу Онтон биһиги туһаныахтаахпытын эмиэ билэбит буоллаа дии.
Көрүөҕүҥ эрэ бу помидордарбытыгар анныгар ити буор таһыгар көрүн эрэ доҕоттор көрөөччүлэрбит ити сымыыттар сымыыт уурар ячейкалар диэн болоро хаҕа ити туохха наван уураҕын ити туутунарый бу балана сымыыт хаҕата биллэн туран кумааҕы боллаа дии кумааҕын экологически

Биһи үүннэрэр буоллахпытына саха дьонноро уонна бу эһиги дьылбытын кытта кэтэх ханаабытын көрөн тураммыт кэтэх харахпытын көрөн тураммыт үүннэрэ сатыыр боллахпыт диэ тэһэ наадалаахпытын оннук туһанабыт оннуттан биһи көрөөччүлэрбитигэр кэлин бу үүнэр дьылга дьэ ханнык суорт олордуохха хөбүй холобура биэрэһи хүбүөкүлэни помидоры ону дьэ кинилэргэ тугу хүбэлэн этэй ханнык үчүгэйдик элбэх өлгөм үүн аһы биэрэрий Мин өйдүүтүн этэрим бэйэм дьүөгэлэрбэр даҕаны аймах билэр дьоннорбор этэрбинэн эһиги ранированныйдары ыйын диэмин. Итиһи оччотугар эһиги оччугу үйдө аһылыахтаахкыт диэмин. Но дьэтэххинэ лекция үлэлээтэҕэ дии. Ол селекция биһиэхэ

мин наһаа биһирии көрөбүн кинилэр рекомендуйдаабыт туохтарынан үксүгэр ыһа сатыыбын ол иһин баланы бу бу сүбүөккөлөнү быйыл была дедорой диэн ыспытым онтуган баланы бу сүбүөккөлөбүм наһалаппат эбит орто кэмэйдээх орто кэмэйдээх киһи туттарыгар уонна буһарар туттарга сүбэ оны түргэнник буһар буллаҕыт оны түргэнник буһар оны краскатын ыыппат ыыппат холу сүбүөкөлө

блокноттаах дьон-сэргэ билин көрөр олорор болуохтаахтар кинилэр эмиэ тэтэрээттэрин ручкаларын ылынаннар сурна олороллор бу кистэлэҥнэрин оҕуруот эйгэтигэр диэххэ сөп салгы отто интэриэһинэйим диэн бакылатааны таһайга үүннэрдим ону ти сайын мут быйыл куран уона итии хайыл буолан баклажан быта билигин бу хаалла тын кыратык туга аха кырат хаалла мантан ура мин уже туохтар турам консервациялар турам консервацията боллагына уже динне билин көрүөхпүт хаян даана эп теплицабытын көрүөххэн теплицабыт магын кыратык эпириніне өңөс кымытым дя олус куяс итии диэккэ итии турар эбит олох бэйэтэ баанньык курдук киирэн көрүөҕүҥ эрэ бу наһаа үчүгэй бу хаһан туттубуккунуй теплицаҕа Бу теплицаны мен уолум алтыын хааспын туоларбар Новосибирскайтан аҕалан бэлэхтээбитим. Онтон ыла бу хетте ылааста диэн ол ааҕанан олоробун. Онно бу мен бу оҕурсу үүннэрэрим диэн

Оруобуна отуту ыйан турар эбит. Оруобуна отут градус. Отут градус эти туох диэн отут жеть градускарла оҕус үүнэрдэ. Үүнэр туһун үтэмин быспат. Бу билин бэйэбит эмиэ оттон көрдүбүт, көрөбүт үүнэ хай тураллар эбит, төһө даҕаны бу балаҕан ыйыгар киһи эмиэ оҕоҕо уох бу күн сылааһынан турар. Бу суортара. Бу бу баланы мин манна оҕурсу бала бэйбэлэрин буоһатыр буоларын быһытынан кинилэргэ бу бу бу бу теплицебэр түөт өбиэс көрүн көрөн киирэн турары би бу холобура изумрудный потоп буһуноҕусу онтон болаана бу стеллы кэлэн турар уонна бу хаамый быйыл сөбүлээбитим диэн бу оҕо солох быстолоһуохтук үүнэрэ диэн туох аһын биэрэ турара Сибирский экспресс диэн. Олох көрөҕө титэбэтигэр тиийэ үүнэн турар. Үүнэн турар эбит. Маны отун иин баһар булан. Оо дьэ күннэтэ. Күннэтэ. Олох үүнэ турар эбит. Үүнэ турар.
Салгыы барыаҕын доҕоттор биһиги бүгүҥҥү дьоруойбут өссө ону таһынан бу бэрт ураты оттон сэдэх тиэххэ үүнээйилэри эмиэ олордор эбит бу эмиэ сибэккилээн ааспыт быһылаах бэйэтин кэмигэр олоронтан көрдөххө хойуу олох Үүнээйи ту ханныгый? Хубу дерево счастье диэн. Бу манны биһин пааскайдыр дьэһбилэн үүннэрэр үүнээйибит. Ханна баары сиэмэлэн түһэн бэти үүнэр. Оны бэбэбитер бэссиһэбит. Кимиэхэ дигинен бу олох биреметер кэлен ухумбугда өтө болар олох мас курдук үүнэр. Мас курдук үүнэр дьэ.
Ото бу? Хубу баланы. Кымел курдук. Кымел курдук.
Маны мен баланы бэм. Хатыылаах эбит.
хатылах огуречные трава диэн ааттыбыт онно бу бэйэтэ миһиэмэлиир ухиэмэ туол түһэ турар ону балахыллата көбүтэн биэрэҕин бириэмэтигэр уукутан биэрэҕин онто хардары батаак да болан аһа чики көстүөрдэ уонна биһиги кэнникимгэ көрөөччүлэрбит өйдөөн көрүп булуохтааххыт бу дьон сэргэ санбери диэни санбери диэни наһаа билээн олордор эбит дьэ бу амтана хайдах буолары хаһан хомуллуохтааҕый

арыы мүлүрүйэр. Ол гынан баран хаар түһүтэ хаар түспүтүн кэннэ.
Хаар түспүтүн да кэннэ кин ол хапхара буолан баран хэбирдэҕэ доһох болон баран отунан көрөн тур. Отон онон. Сөп. Биһиги Август Семеновтан этин харбытын курдук дьэ кине бу сайын устата уһун сайын устата астаабыт ото бэйэтэ биле олордубут үүнэйилэрин үлэтин түмүгэ диэккаттан туох болар буллаа дии консервирование межарыкканары билим биһиги бу аргыын аллаан беседка баарабыт бу беседка барыахпыт инне бу бу дьоҥҥо хэрgaa кэпсиэхпин баҕарабын мен бу маннык черді калифорнийскай чербени олох кыһыннары хайынары иитэбин манна бааллар бу манна тобусталары бу мен огоротум барыта фаршированная итинэ

сылааҕы үлэбин кэнсиэмминэн таһаттардаҕым дии. Бу салгыны биэрэр да бу? Бу буоллаҕына
били дегумус, бегумус диэбит туохпутун дьэ бу кино оҥорор. Төһө элбэх нааданы биир холобура бу? Эн холобура бу кыһыннары дьиэҕэ тутуоххун. Бу манна бу кини балааны бу тиэрбэ балааны переработкалыр.

Билиэнтэн дьиэҕэр аргыналаан тымныйдаҕына киллэрэр булан. Оттон кини бумааны кыһыны кыһын дьиэҕэ кыстыыр. Дьиэҕэ киллэрдэххинэ эрэ кини. Ото бу холобура оккор-маскар хайдах быһыылаахтык хайыгыный? Оттон мин кинини манна хаһан бараммын ол дьэ били саахпын тэнитэрбэр, оппун тэнитэрбэр баһабын да бутук бутук гыһан түһээбит. Манна миэхэ умуннаатахха сүүһүнэн тыһынча. Маннык буллаа дии баһаам ба. Оло кыс ортото кинилэр просто сиргэ

оригинальный хоҕус диэбит ытын лечебын өссө оҥоро иликпин һэ быйылгы дьылга дьэ мин сирдээҕин туохтиэхха ары оригинальныйдары оҥорорну сөбүлүүбүн сылларда кыргыттан аан миигиттэн диэс ырысыаптар сыап дииллэр дьэти ватсап үйэтэ ютуб ийэтэ ону буланы бу ди огурсу сокуу бээлерин бугарга бу оҥорон турабын быйылгы дьылга хаҥа туохум ырысыабым диэн онно маннык наар бэлиэтиир идэлээхпит хаһан уһуллубута кабачки с огурцом и морковью дэнэ оно балана бу маннык көрөн хаҥа ырысыабым болар

туһаҕа таһараһа дии Аты биһи дьэ хаһайкаларбытыгар билин кэрэҥардар кыргыттар көрө олорор булуохтаахтар бу помидору оҕурсулу туһургар тумалыргар дьэ өр турарын туһугар дьэ тугу хүбэлигин уонна били хардыргас ыстыырга олус бинигас болон курдук аһаан ааллаах тугу хүбэлиэн этэй мин
ити бастатан туран биллэн туран бу оҕурсуну уонна консервацияны оҥорорго басын басынан олох тутатына быһыллыбыт оҥоһуллара ордук диэммин наар оҥоробун
тууруллубут күнүгэр оҥоһуллара оччотугар кини бэйэтин тугун ыһыктыбат кытаанах да була буллаа дии миэхэ билин үс сыллааҕылар бааллар Ол да тураллар.
Ол да тураллар. Олох дьүһүннэри бодолоро оруобана маннык курдук тураллар. Хепте ол иһин баланы хас да хас размерин ха хайдаҕай холобура маны лан көрөрөй буллаха. Ото холобура бу быйылгы ырысыбым. Онно баланы бу Берестах, луктаах, помидордаах, кабачоктаах, балахтаах. Кабачоктаах.
Аны бу тергетеммен хорьян маннык фигурнай да күнө быһыахпыт огурсун үрдүн аннын ити араас фигуралаан быһар ойгырайарбыт быһаһатыыбыт онон булан мин саамай уон стерилизация боллаҕа ди ити стерилизациятын кыайыахха наада иһитин стерилизациялыырга уона кинини кыстатар боллахханы хайан да стерилизуйдуохха наада диэбит барылары сүбэбин биэрэр оччотугар кини этэргэр ыла үстэ турар
холобур бу курдук турбутунан кини хайыан
көрүүтэ-харайыыта уонна бастаан тааттанты сөпкө стерилизациялаан Август Семен эппитин курдук бириэмэтигэр саамай сибиэһэй кэмигэр кытаанах эрдаанаттан хайыахха наада сөп ото биһиги дэ биэрибит түмүгэр бэрт түргэнник бүтэн эрэр диэххэ наада нон дьэ Август Семеновна кэрэ кистэлэҥнэрин өссө бу чэйбит кучу чэй да бу кучу чэй хара баһаама үрдоҕоттор дьэ элбэххэ үөрэнэбит даҕаны көрөбүт истэбит даҕаны эйиэхэ биллэн турар бары түөнү баҕаран тураммыт өссө даҕаны бу курдук чугас дьоҥҥун дьиэ кэргэҥҥин үөрдэн ырыт диэммит бу блокноппутун бэлэх быһыытынан уунабыт биһи көрөөччүлэрбит манан биэрибит түмүктэнэр аныгы сефирга көрсүөххэ диэри